Fil-Bibjoteka Nazzjonali ta' Malta ma jinstabux biss kotba b'ħafna kitba sabiħa, interessanti u informattiva, imma jinstabu wkoll ħafna diżinji u akkwarelli, jiġifieri xogħlijiet tal-arti li forsi wieħed jimmaġina iktar hemm ċans li sajjarhom f'ġo mużew jew post iddedikat għall-arti. Imma hemm ħafna xogħlijiet li jinsabu bħala kotba, xogħlijiet tal-arti, albums partikolarment ta' diżinji u akkwarelli li huma fil-fatt marbutin flimkien bħala ktieb u għalhekk jinstabu fil-Bibljoteka Nazzjonali. Għandna fortuna kbira li għandna album sabiħ ta' akkwarelli impinġin mill-artist Charles Frederick de Brockdorff fl-ewwel snin tas-seklu dsatax. Fortunati ħafna li dan l-album għadu jinstab f'kondizzjoni eċċellenti u l-kuluri għadhom miżmumin ferm sbieħ. F'wieħed minn l-albums li għandna ta' Charles Frederick de Brockdorff naraw album li kien oriġinarjament ikkommissjonat mill-Gvernatur Ponsonby u fil-fatt dal-album insejħulu The Ponsonby Album. U fih naraw qisu li Ponsonby xtaq ikollu sensiela ta' ritratti ta' pajjiżna nistgħu ngħidu veduti ta' Malta biex probabilment xtaq jieħu lura miegħu l-Ingilterra met fit-tmiem ta' żmien tiegħu bħala Gvernatur ta' Malta. U fil-fatt naraw sensiela ta' akkwarelli ta' San Ġwann. Huwa wieħed mill-isbaħ mezzi li għandna nkunu nafu l-kuluri li kien hemm San Ġwann u s-sbuħija tat-tpinġijiet li kien hemm anke mal-ħajt u l-arkitettura nnifisha. U nistgħu naraw ukoll it-tibdiliet żgħar li saru tul iż-żminijiet. Wieħed mill-akwarelli iktar utli eh, dal-aħħar partikolarment għalina huwa l-akwarell li juri l-kripta ta' San Ġwan, illi nafu li kien hemm bżonn eh, serje ta' restawr li għadu għaddej fil- fil-konkatidral, imma fl-akkwarelli ta' Charles Frederick de Brockdorff naraw kif id-diżinji fuq il-ħajt ta' Niccolò Nasoni, diżinji li kienu saru mitt sena qabel, kienu għadru għadhom jidhru ferm sbieħ u fi stat tajjeb. Din dan it-tip ta' informazzjoni nistgħu ngħidu viżiva serviet tajjeb ukoll anke llum il-ġurnata għall-mezzi tar-restawr. Aspett ieħor interessanti dwar l-akkwarelli ta' Charles Frederick de Borgdorf proprja magħmulin għal Ponsonby huma dawk l-akkwarelli li juru l-intern tal-palazz, kif kien iddekorat il-palazz, it-tpinġija, il-pittura li kien hemm għall-ħitan, liema pitturi kien hemm, u partikolarment ukoll l-għamara, l-għamara sabiħa ferm li kien hemm fil-palazz f'dawk is-snin. Interessanti wkoll naraw it-twapet enormi ta' dawk is-swali. Wieħed mill-favoriti tiegħu tiegħi f'dan l-album propju juri is-sala l-kbira li għadha sal-lum isservi bħalma kienet isservi f'dak iż-żmien. F'dak iż-żmien kienu jsejħulha the drawing room u tinduna mis-siġġijiet, mill-għamara, l-pjano li kien hemm, illi dik kienet sala fejn kienu jiltaqgħu n-nies, fejn kienu jkunu mistidnin il-ħbieb tal-Gvernatur biex jitkellmu jgħaddu ftit ħin flimkien. Illum il-ġurnata din l-istess kamra insejħulha the Perello Suite imma għadha sal-lum il-kamra fejn il-President ta' Malta tilqa' n-nies bħal Presidenti oħrajn ta' qabilha u fejn allura jsiru laqgħat kemm importanti u uffiċjali u kemm laqgħat informali fejn wieħed jilqa' ħbieb b'mod soċjali u informali. Allura hawnhekk permezz tal-album ta' Charles Frederick de Brogdorf għandna tistgħu ngħidu ħarsa lej pajjiżna anka bil-veduti ta' San Anton pereżempju u tal-Palazzju l-Bereċ eh,